Curaçao Sportscast Game Over. Saludos y bon vini den otro programa Game Over, camina tur, pero tur wega caba. Awe, nos invitado Soraida Juliana, que no conoce Soraida Juliana. Promé que nos conversa con Soraida, nos quiere recordar bo, pa corta primi riba bel, bel que den pantalla primi riba je, ya bo ta suscribir riba nos canal di YouTube y asina, manera tin programa nobo, bo wordo avisa y bo tambe ta keda al tanto di tur loke ta pasa den Game Over y tur nos episodionan. Nos ker agradesí tambe nos sponsornan tur ku ta hasi e programa posibel i tambe mesora tambe rekordá bo si bo tin kalke pregunta, remarke, djis komuniká ku nos. Nos ta manda un djis un teksto di loke bo kier sa òf remarká riba dje i den nos próksimo programa nos lo reakshoná i kontestá bo pa asina nos por komuniká ku otro i keda al tantu di tur loke ta pasa den nos deporte. Awe nos tin Aida, Aida bon bini. Rucha danki, saludos. Si, si, si. Cu un placer pa por tin Aida den programa, sigur un gran deportista, considera si no ta esun un chisnan mas disciplina. Sigur, un placer. Aida, softbolista grandi, hopi deportista asi diferente deporte pero Aida si comi ta conoci toch pa loke ta softball no? Correctamente, softball, sigur. Softball, softball. Con Aida cuminsa cu softball?

Clara, Ta muchanan di ban di cas. Entonces nan ta tres ruman, Silvia, Selma cu Silvania. Anto ban di cas di nos mama y nos mayornan ta ta unico tienda cu nos tabatin e bandanan. Anto tur hende cu bin ta na e tiendanan tin cu bini. Di mes Silvia nan tabata bin tienda tur ora y nanan. Anto un diasabra tardi mi ta corre bon bon despues di cu Pichingola no tin wega, Silvia a bini tienda, Silvia a disidí ku e ta bin uga pinchbòl ku nos le ku mai tienda. Anto e ta tin e unifòrme i sinti ku ora bon bon ta ta un flanèl geel ku su lèternan kòrda. Anto mi a puntr'é di ku mi sí, ta sòf wòl nos tonga? Mi ta interesá di bo kebá mi dikon esei si sigur anto e ora ei mi a puntra mi ruman hòmber mas grandi pasobra ei mi ruman hòmber mas grandi tabata beisbòl den kazèrna dus e tabata den diens e tabata beisbòl anto mi a pidi e pasobra nos tata a muri laga nos chikitu anto semper ta esun hòmber mas grandi te ta bira tata di kas anto mi sa ku mi mama no tin Konosementu di hopi kos di deporte ke sinan Dios mi a kontra mi rumo hòmber anto el a bisa mi si anto e ora el a bisa mi si mi a bisa mi mama ku mi ta bai train anto asina mi ta bai train ku Silvia anto nos ta nos tres muchu meban di kas ku a join a ta ami Merlin Winneveld ku di Diana di fundu Diana Bosk anto ori ami ta sali kas pasa buska Merlin nos si buska Silvia Silvana ku Selma pasa buska Diana nos tres a kanda bai Veldbe train Dios a sini mi a kuminsá ku sòfbòl den pichingolo, mi a keda ku pichingolo te dia ku mi a retira. Ku e kuantu aña nos ta papia? E periodo di fe inicio di e retiro. Fin aña dies nuebe shete tres. Dies shete tres. Dies nuebe shete tres, si. Anto e retiro? Mi retiro oficial tabata na dies nuebe nobenta i sinku. Ok. Sí, mas cu binti ai. Corect. Anto, na nivel alto. Na nivel alto, Paso sí. Aida logra basta premio tambe. Basta premio, basta seleccion, uh, representacion di Corsou den exterior, etcetera. Sigur, sigur, sigur. Sí, no? Esei ta sigur. Mi prome aña cu seleccion tabata na aña diesnuebe shete seis. Uh -huh. Anto mi tin cu bisa cu einanan nos a bira campeon Centro Americano y del Caribe na Salvador. Uh -huh. Mi tabata esun di mas chikitu den selekshon. Den selekshon Kòrsou òf dje torneo? Selekshon Kòrsou. Selekshon di Antias. Selekshon di Antias. Si, selekshon di Antias. Dus mi tabata esun di mas chikitu den selekshon ku mi dieseis aña. Anto mi ta kòrda eingelik nos tabata ta den klase A, dies noebe shete sinku, nos a subi doble A. Subi doble A na aña dies noebe shete seis. di cual ta tin un campeon bate, e mesun dama aki, e mes tabata campeon bate, e mes tabata campeon horonero di doble A, softball doble A. Pero ami a bai riba dje. Ami a sali campeon bate clase A, subi doble A. Dicon? Pasobra e muchu me aki su wante no tabata asina bon, dus su fildeo no tabata asina bon. Ante ta dale bal asi, pero no cu su fildeo tabata shen por shento. Basá riba esei, sí, korektamente mi a bai. Anto ora ku mi bai Salvador ei, mi a sali un e promé dos weganan, mi haña kachete na Salvador. Mi tabata wòrdu kria, mi na bebe, mi ta kòrta, kibra dròi fina mi na boka kome ku esei. So, nos tin ku mari kachete, no? Tin ku mari kachete. Na mi dròi fikó mi na boka ku eseinan. Despues. Mi a recuperá bek. Mi ta ta net e dos último weganan, tres último weganan den playoff cu mi, sí. Anto bati tercer bate tambe. Dus bini di cachete bati tercer bate den seleccion cu nos a, sí, nos a bira campeon Centroamericano y del Caribe. Anto einan e porta abri pa sigui bai cu seleccion sigui destacá. Sí, sí, sí, sí. Specia einan tur, sí, tur a intra pa seleccion. E bateo ta ta destacá. Con ta cu e fildeo?

Mester kere gewoon un forsa natural. Gewoon forsa natural, ok. E ta gewoon un, sí, gewoon un forsa natural. Punto ke tiki e training scam punto ke ruman hombrenan den curá. Sí, bo ya den ke rumannan den curá ta baseball no so ta honga. Sí, sí, sí. Pero un cos di for di chikito mi tabata fangu bon. Ok. Entonces bo ta honga katsenbal, anto mi tabata fangu bol bon, anto na skol semper nos tabata honga trèfbal. Pero trèfbal e ta bala di vòli pero mi ke mèn Hopi duru nos grama de bali. Anto dus ei nan ei mi ta kere word'e sei tambe por tabata tere bala duru tur a yuda si tur a yuda un tiki. Kua kua posishon Aidel lo prefera unga e tempe of un tin por ta basta ta den wega? Tur posishon si si pasobra mi ta domina tur ocho posishon tur nuebe posishon eindelijk si tur nuebe posishon dus practicamente tur posishon mi tabata unga. Pero kua Aidel unga mas? Kua mi unga mas? No, ta bien, sí. Pasobra mi un centerfielder, mi ta picha, mi ta un shortstop, mi ta un segunda, tercera base, catcher. Un hora antes di mester mi, mi tabata bai. Dus eigenlijk, sí, mi por bisa, e centerfielder segun mi tok sin tiki mas tantu. Tiki mas tantu. Sí, pasobra ku seleccion tambe e center, pero ange ku seleccion tambe mi a un otro posiciona. Ok. Cu seleccion tambe mi en otro posicionnan si. Si, si, si. Sigur a destaca di loke tabata haci. Sigur, sigur. Esey ta sigur. Si, si. Ande e parti di disciplina, mi tende. Sigur e parti di disciplina. Mi ta combersa cu hendenan cu tabata rond di Aida, mi ta bisa, Sigur, Aida, bo bisa Aida cinco ora ta cuarto pa cinco. Sigur. E parti di disciplina top te cu ainda.

Nos ciu Corsou tin hopi talento. Pa falta di disciplina nos no ta logra hopi. Anto esun cu tin menos talento cu nos, cu ta lucha pa e logra, e ta logra mas lia cu nos. Ta dal net un stap dilanti nos. Corecto. Pero esey ta un cos cu nos mester ta haltu den dje, disciplina. Pasobra si bo train ta cuminsa cinco or no, bo no por cana yega veld cinco or diebsey cinco. Laga nos bista, pasobra un hoben no tin nada de haci practicamente. Bo tin cu yega veld. Bo tin cu warm up pa bo cuminsa train sinku ora. Anto hopi bia ta pesey nos ta faya pasobra momento cu train tin cu caba eynan e train ta bay sinta. Pero bo no por train mas si bo train tin cu caba. Si, train tin cu caba si. Awor si bo a yega veld pa warm up cuminsa train sinku ora si bo train tin cu caba shete or bo train ta caba shete or pasobra bo a train los bisa esun un ora y media y bon Pero ora ku bo bo training te bai sinta ta ta kuantu minüt bo tin di training? Kuarenta, kuarenta i sinku? No. Banda di training ku tim tambe ai ta tabata bo motivá pa train individual. Korekto, korekto. Mi rumonan nan mes na kas tabata train hopi ku mi. Sigur, sigur. Pasobra enkele bo mester train individual. Anto na kas mi rumonan tabata kachami den kura di kas di mi mama. Nos tabata bati tayer. Pega un tire den kura, e na pega tire banda den kura di mi mama ei, mi tabata bati tire hopi, nan tabata bai kore ku mi, dus nos ta sali fuet di kas di mi mama ei na Wilatina, nan ta kore bai te Busheuvel, nos ta kore bai Busheuvel bira mi blak, tambe mi rumombrenan eigenlijk tabata yuda mi hopi tambe, pasobra nan tambe tabata ta train individual na veld, ora bo bai veld si, ya nos tabata un team ku nos bisa ku O si nos pèrdè e siguiente treine por sa ku si treine kuminsá sin kor, fin ku ator nos ta na vèlt promé ku Tafi. Tafi ta yega vèlt aña ku nos hasi tur kos kaba. Pasobra nos mes ta trein ku otro, nos ta trein ku otro, nos ta hasi tur sort di kos. Tafi, nos a kuminsá ku Tafi. Pa colmo biniendo biniendo pa programa Taffy dijo cu mi da un lian pa mi. Sí, sí, sí, Taffy do la da un lian. Bon palabra so nada otro Paco Aida mesmo con cu tur otro hende cu papel DJ Paco deporte hende que Aida mester blow sí. Ta cosnan bon so ta tende seguro di un persona que logra tambe lo máximo bisa pa lo que ta E deporte softball y tambe pa loke ta deporte aki nan pa drenta salon di fama tambe. Correcto, correcto. Anto. Con experiencia ta no bisa mi? No, te siempre bisa no cu brucha do tin ora bo no ta para keto na bo logronan. Correcto. Paso mi tin cu bisa cu ami eigenlijk mi no tabata para haci e deporte pa logronan individual paso ami mas anto a team y pa mi team ta campeon mi ke bira. Pero mi mes tiki tiki a traha riba mi buki. Dus mi tin un buki traha completo te mi. Anto un dia masinta wak mi tin na lay blater den e buki aki. Masinta wak mi tin ey, ta tantu logu asin ke mi ta tin, pero bo mes no ta para ketu na nan. Comparti un par cu nos. La nos bisa por empel, mi tin shete bia coma cu e campeon horonero. Di doble A. Si. Shete campeon horonero. Gampion pichi ta mama cu un cuater to cinco bia campion picher. Bon riba dje tambe bo tin cu cu kisas cu mi no ta corda pasobra mi ta corda mester tin ai cu mai ai sali campion picher pero mi no haya premio. Anto a manda tra mi buki basa riba mi trofeonan. So mi no ta corda di cos na e tur tur tampoco. Gampion bate tambe mi tin un par ta tin ai cu e gampion bate dos ai sigi. Ke men ta cosnan cu bo ta bisa e e mvp. Tin basta di nan. Local so of internacional tambe? Internacional mi ta tin MVP si. Si no? Si. Si, si, si. Campeon bati tambe. Campeon bati tambe. Hopi, hopi, hopi great sigur. E pase pa Salon di Fama. Ai ta den Salon di Fama. Salon di Fama ta un cos masha, masha dushi mes. Imagina mi. Ai ta mester bisa e expresion di cara so ta papia palabra cla. Salon di Fama ta un cos, e ta un cos hopi dushi. Pa bo ta un miembro di Salon di Fama, anto riba dje mi ta bisa ku mi por ta orguyoso di dje, pasobra mi ta esun di mas hoben ku a drenta Salon di Fama te ainda. Den femenino sigur mi sa. Mas historia ta den buki skibi kaba, no? Pasobra mi a drenta Salon di Fama ku mi kuarenta i ocho aña. Normal, pasobra sa bo vijf en vijftig plus bo zestig plus. Pero den masculino mi sa sigur cu defuntu Rafi Josefa tambe a drenta Salon di Fama hopi yong. Pero cuantu aña e ta tin si mi no sa. Sigur cu cuarenta y pico tambe. Pero ami sigur cu mi cuarenta y ocho aña mi a drenta Salon di Fama. Si ta na Januari dos mil. Dos mil nuebe, sí, Januari dos mil nuebe mi a drenta e Salon di Fama, despues ku mi kuarenta i ocho aña. Anto, mi por bisa mi ta hopi orguyoso dje esei, mi ta ègt, mi ta ègt hopi orguyoso dje esei. Awendia, si tin ku motivá kalke deportista pa hasi su deporte, e parti disiplina, dedikashon, treinen. Con Aida Losie. Pasobra tin hopi mucha tambe ta sigui Aida, pasobra tin hasta Liga Zoraida Juliana. Pasobra esnan cu no sa. Correctamente, correctamente. Tin e Liga Zoraida Juliana, cual tambe nos bisa cu ta fo'i aña dos mil dos. Correcto, si. Ta binti tres aña pasá. Tur aña, kende ta bai tur aña nos tin'é. Wak, Un kos mi ta kere e howennan mester tin e e gana. Nan mester e gana. Paso hopi bia ki ta pasa, mi ta haña yamer. Nos ta haña muchanan ku e e bo ta mira un super talento. Kisas e hoben ki su potrèt ta sali den korant, pasobra di dos tres dia el a disparsé. Awor mi ta bisa mi no sa ku ta e. Pa motibu ku a sali den korant por ta a broma un tiki di mas, anto kai at ègt mi no sa. Pero mi ta bisa kos na udi un paraket na dje no. Pasobra ami semper mi ta bisa, prensa te mester subi bo e mañan te mester baha bo. Dus eigenlik bo no tin ku laga e kosnan, e ta kosnan ku tin ku bira un estrobo den bo kaminda. Paso prensa ta subi bo awe ma esaki mester ba bo. Ku tur respeto prensa pero ta sneta. Ta sneta. Paso awe mi ta hasi alto gabami, mañan ku Dios ken mi ta hasi eko chikiti. No sta probes? Si. Korekto, e ta sali den korant. Si. Anto mi ta haña hopi yamber paso bo ta haña e hobennan un edat hopi yòn ta haña, bo haña e chense nan bida.

Pasobra bia komo trainer nos no mester yega veld train un mucha bai. Kor bo komo trainer ta bo ta mama, ta bo ta tata, ta bo ta dokter, ta bo ta sikolog, ta bo ta tur kos. Met enkel bo tin ku yuda motivá e hóben ei tambe. Pasobra ami lo nos bisa tempu ku mi tabata train e muchanan pichingolo chikitu. Na training, te na dos mi training, nos a sinta un sinku minuut disna ta papia ku mi hobennan. Promé ku bai kas. Pero mi ta splika nan kiko ta bida tambe. Sí, pa nan por sa kiko ta spera nan. Mi ta splika nan kiko ta kiko ta bida. Dus ami ta bisa ku ta por esi dos mi mi hongadónan a krese hopi liye. Pasobra mi ta bisa aparte ku bo tin talento, si bo haña un motivashon, su bon motivashon su tras, e ta pone bo gana subi masha masha liye mes. Sí, sí. Falta di motivashon ta ta stroba ku por ta e muchanan ta haci. For di Liga Soraya Juliana nos tin un par di Soraya Juliana pa aki pa Goña?

Sí, pero mi ta bisa tòg paku riba vèt wak komo tèkniko komo funshon di mi trabou nos tabata traha ku deporte den bario. Di einan tambe mi ta bisa ku nos a saka hopi deportista, hopi sòftbolista ku a kai den selekshon ku a kuminsá den deporte den bario.

Antes ta ta Soraya Juliana tin oki ta fei fei serio kon Entonces Soraya Juliana ta mira e, e cambi. E ta ayuda toch pa ingrandece e nivel. E ta ayuda un tiki si, pasobra e ta ayuda wak, e ta ayuda lanta interes di e fanaticonan pa bin wak wega. Por eso nan ke mira, mi mester bisa eigenlijk ku mi ta bai wak wega un dia pasobra mi ke mira ta kon e mericanonan ta. Por eso bo ke mira nan. Anto mi ta bisa wak e ta ayuda contribui na lanta e nivel un tiki. Pero nos mester siña for nan tambe si, pasobra si nos ta buska nan, anto pa nos for nan bin so anto nos no siña nada for nan, si nos mester siña algu for di nan tambe si. Esei mi ta bisa ora ku lo yuda nos nivel pa subi un tiki mas alto. Esei ta sigur. Banda di softball, Soraya ta manda tambe di otro deporte, no? Futbol sigur no sa topa na stadion. Sigur que sí. No, no, no, no. Mi ta amante, en general mi ta amante di deporte. Deporte. Futbol semper mi tabata gusta wak futbol, dus semper mi tabata sinta wak futbol. Foral mundial mi tabata sinta wak wega na televishon. Pero mi tur a sa dus ku sònche fe chikitu mi ta riba vèlt kuné ku futbol. Mi tin bisa si fe ku su dos aña. Mi a cumpra un wante p'e, nos tabata fango na cas, anto e tabata hunga futbol tambe, dus mi ta duna e bal di futbol tambe. Pero si mi mira kita ta haci cu e bal di futbol cu su cuater aña, mi bia cun'e, no, mi no a bis'e, pero mi mester wak no, pasobra mi ta mira talento. Mi tin, mi tin cu sconde e wante. Mi ta bisa, no, ta futbol e tin cu biunga. No, pero. El a train, el a train beisbol. El a train beisbol, sí, pero atrobe bo ta tin ku skohe. Pasobra mi ta bisa e ta train beisbol. Beisbol i futbol su temporada ta pariu. Pariu, pariu. Anto bo ta bai haña bo e ora ei ku e diskutishon ku si ke tin ku bin aki Aki pasobra of mi ke tin ku si bai bai aya, sí. aya, anto ora ei no. Mi ta preferá Da e kis pa un. skohe unu anto esun ku mi a mira ku e ta desaroyá, ku e tin hopi talento riba dje. E semi a laga e deso raya den dje ku ta tabata futbòl. Pasobra a parti pa ta un hou futbòl den Kurai Kaas e tin hou futbòl. Ta sinta wak wega di futbòl mundial. Anto e ta sinta wak mi ta wak fika si e diko mi, pero ku su sinku ai. E nta den timba den nada. E diko mi, Mama. Prof mi ta bira prof mi di unde ablief e di mi prof mi ta bira mama mi di aki mi usa di prof e di mama prof mi ta bira pero sin tonga den tim paso sinku aña e no tabata den niun tim. Si pero mi su motivashon ku mama e ta mira mama e ta mira mama e parti el a tuma pero esnan ku no sa nos hopi anti son choi tabata grandi pa nos selekshon algun aña atras diferente golnan klave Di seguro un dje hungadónan ka destaká na nivel mas ta altu na Hulanda i tambe oor aki. Ke ta bai Sontje? Kunda ku nea oor aki? Sontje ta bon, Sontje na Tailanda si. Na Tailanda oor aki ke ta bai. Na Tailand si, e ta gosta futbol. E ta bon, e ta bon, e ta bai bon tambe si. Anto ya ku no nos bisita un par di aña mas. Ok, papiando di futbol i Sontje, ya no mas ku no selekshon un par di aña mas pa bai tòg den deporte ku e gusta i stima, su trabou. Konta ku nos elishon. Ai ta sigui nos nti? Sigur, sigur, sigur. No, asi ta nos máksimo deseo. Deseo, korekto, si. Nos máksimo deseo, anto, esa, nos no ta pèrdè fe, nos no ta pèrdè speransa. E si ta último kos ku nos mester pèrdè. Pero nos, nos tin hopi chèns, nos tin hopi chèns ainda. E faltando e dos weken afó ku nos no, nos no mester balo ta asi. Esei nos no tin ku a hasi. Ami ta bisa semper, si ta yoe bo tin gane, esta dies panada bo tin gane, gane dies panada. No bai baha bai na nivel di bo kontrikante, pasobra despues e ta kousa bo. Si ta gana bo tin ku gana. Awope loke ta esnan ku ta sigui nos, foral e hobennan. Un mensahe bon kla pa nan pa nan sigui pa nan ta e e aida den futbòl e son e aida den sòftbòl e sònchi den futbòl pa sigur ta e parti disiplina kiko bo mester hasi kon bo mester desaroyá kon bo mester hib'e sheshonnan di praktiká kon bo mester prepará pa bo kompromisonan. Ami ta bisa semper wak un hende ku bo ta bisa e hende ei e ta mi mi mi modelo anto wak e ta hasi anto purba ta imit'é. Pasobra e biaha nos bisa, mi ta tal tal deportista, mi ta, pero nos no ta purba na imit'é, bo tin ku purba na imita e persona ei un tiki. Wak, e persona ei bo no bo bira nunka, pasobra e persona ta e abo tabel, pero bo tin ku purba tòg un tiki di imit'é. Anto, pa basá riba esei tambe, disiplina ta un kos tende, si bo training ta kuminsá sinku or, sòrg bo ta na vèlt promé ku sinku or. Un cos cu nos tin cu deportistanan tin cu haci tambe ta ora cu bo yega veld no lo ward e trainer wisa bo pa bay cori veld lanta bay cori warm up haci bo cosnan brujo bo sa tin un cos cu semper mi a lucha cu mi semper ami ta bisa semper mi ta na ora. Anto semper mai bo sonchi training trempan. Semper mai be training trempan la training anto despues mi ta kòrda ku e ta den Willemstad ku nan e trainer Chirino a kaba di studia fi Hulanda bini. Normal ta un ora promé, Chirino lo pone nan dos ora delantá. Anto semper ta nos ta prome na nan veld, pero semper e tambe ta gusta pasobra nos sa ta cuinta e lat. Anto dor cu el a bisa mi fei chikit word profesional, anto fei su chikitu y ta ta ke pa mi bay Hulanda cu nento a bis'e mi ta warda ora bo bira grandi cu bo ta compronde locual cu bo ta bay haci y ora ey bo ta bay. Pasobra ami no ta gusta friu, mi no ta bai Hulanda. M'a ta bai komo m'a ta prepará bo ainan, pero m'a ta bin bèk. Mi a obe bo ta grandi, bo ta komprondí anto e ora bo ta bai Hulanda. Pero mi a kuminsá motiv'é Fitri den panshi, mi ta splik'éle kon e bida di Hulanda ta. Anto mi ta bis'é semper, yega dies minüt trempan, bo sinta warda, no yega sinku minüt lata. Pasobra ora bo ta yega dies minüt trempan, E hulandes enta mir'é. Ora wega e sinku minut lata e ta wak bo. Anto momento ku Thierry no bin Kòrsou i no a mester ta dos ora promé nan wega. Anto semper ta nos ta trempan. Un dia e tok mi ora, Mama, dikon semper ta nos ta promé? Bida kende no preokupá bo. Dia ku bo yega Hulanda bo ta sa. di kon Mata ta bisa bo. Mientras tanto ya sa di kon. Si, korektamente. Pero semper ta trempan. No tur training e tabata trempan. Anto mi ta bisa nos hobinan mester ta mesun kos. Yega trempan, yega trempan tin e gana, tin e gana di logra. Anto hasié, hasi, bai pa bo meta. Mi a bisa semper, kende ora bo kabi treino, bo tin mag di puntra bo trainer ki puntuashon e ta nau pa e dia ei. Pasobra bo trainer tambe mester motivá, mester prepará, anto e mester sa ku si un hende skirib'é, anto bo mester duna un punto. Awor si awe bo training tabata bal, laga nos bisa un seis, e siguiente training sòrg pa e bira un seis punto tres. No keda nunka na mesun nivel, puru pa semper kada un training, kada wega bai un stap mas dilanti. Balorá bo mes. Valorá bo mes. Punta tur training kuantu bai pa training. Anto purba na surpasá bo training kada training. Anto train individual. Train individual ta yuda bo. Nos mag sali, nos mag sali pero nos mester kombiné si nos salimentu. ku nos deporte. Ama ku ama a baila semper, mi ta gusta baila, semper mi a baila. Nos bisa tambe ki dia por sali, ki dia no. Juist, pero ama baila semper ja domingo anochi, dos pi wega. Ok. Mensahenan bon kla di Aida. Ken mas ta kere un sigur un eksitoso deportista. Manel a splika, semper riba e disiplina i tambe guia Sonchi tambe ku por a logra ke men no ta Aida so logra, Sonchi tambe logra bou di su guia i e mensahe aki sigur apa ku ta sigui deporte i ku gusta deporte i ku ta hasi deporte mi ta kere si bo sigui e sigur bo ta un stap kaba den bon direkshon pa logra. Aida danki pa tabata huntu ku nos, danki pa aseptá e invitashon pa nos a kombersá i rekorda Aida su historia pa loke ta deporte i den deporte I nos ta spera di por konta ku Aida den un próksimo okashon i tambe pa loke ta e guia di nos muchanan sigur den e deport di sòftbòl i liga Zoraida i Juliana. Sigur sigur brucha. Masha masha danki na parti brucha tambe. Anto mi ta bisa semper e sosten di mi si mi tin ku yuda semper mi ta kla pa yuda foral den e parti motivashon. E parti ku mas mi ta gusta pa motiva hende. Esei ta sigur. E loke ku Aida wis di i engaña Josué. Nos tabata den sierto komishonnan ku ni organisatoriamente bo ta yega bèrdat. Manera Sancho ta bisita promé, bo ta yega haña Aida promé. Aida, danki un bia mas di tabata huntu ku nos den bo programa Game Over. Un plaser di por kòmbersá semper ku Aida, semper na nivel. Semper respetoso, semper bon motivá i tambe kla pa motivá manera trese dilanti. Mi ta kere abo ku ta sigui e programa i tambe keu motivashon komuniká libremente ku Aida pasobra sigur mi por bisa p'e sigur mi no por denga'bo anto e ta pone mas abou riba su buki. Kila guia bo tambe pa bo logra. Esaki ta nos a termina otro episodio di bo programa Game Over, Caminda Tur Way a Caba y mes ora invita bo tambe pa nos proximo edicion. Tur cos bon.